ro ḓi geḓa ro ḓi geḓa na miss p kha phalaphala fm ndi phalaphala fm ya koporasi ya khasho ya la afrika tshipembe ḽo kopela muthetsheli ndi khou vha ṱanganedza kha tshiṅwe tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ya ro ḓi geḓa nṋe nga dzina ndi pfi msp ndi tshi ri kha ri tshimbile roṱhe u bva zwino swika tshi ṱoro awara ya vhuṱahe heyi ndi yone mbekanyamushumo ine khayo vha ḓo vhona ṱhuṱhuwedzo vha ḓo kona u ḓivha na u pfhesesa uri na ri tshi vhona vhathu vha ngei vhulegelegeni Vho swikisa hani na vhane vha kha ḓi tou gonya? Ri a fanela u vha sendedza tsini muthetshelesi wa Phalaphala FM ri vha ḓivhe khwine ngauri ndi zwa ndeme uri musi ri tshi khou vhona vhathu vho bvelela ri vha pfesese khwine uri zwa ḓa zwa ḓisa hani uri vha swike hafha hune vha vha hone ri live kha facebook na kha youtube vha ṱoḓa Phalaphala FM ri nanwi misi yoṱhe tshiratisi 87.9 ya khano 7.8 dstv oribk 811 ndi zwi funa nga maanḓa musi ndi tshi vhona vhone hafho kha dzi comment vha tshi khou vhudzisa dzimbudziso vhaṅwe vha tshi khou lumelisa mashaka na dzikhonani zwoṱhe zwo ṱanganedziwa thetshelesi wa phalaphala fm ino washu wa ḓuvha ḽa ṋamusi vha tshi vulela kha thelevishini kha tshiṱori tshashu tshe tsha vha tshi hone tsha muvhango o vha a hone a ri ngo thoma mu vhona hafho fhedzi a vha kha mafhungo presenter ro mu vhona naho a hone ra vha ri sathu tou mu ḓivha khwine fhedzi a tshi ḓiḓivhadza a ri ndi ene mulisa mudaho ra zwi pfa uri oyu ndi ṅwana wa hayani ndi ene era ḓigeḓa naye ṋamusi mulisa pandende o no to itani vhathu a to nṱanganedza nga nḓila ya vhuḓiso ndo livhuwa ndi ri mulisa ka ndi ri sipololo Eh, arali mulisa ngori yes mulisa ndi lene dzina langa la vhukuma thi like it's what i'd say represents me to the core zwa sipona no tomba ngo fhedza hani zwa midai vhathu hena ngei sa solo we nda lwa hone um ha una dzi nickname zwezwo ri khou amba vhasidzana vha vho ḓivha una kathi ra zwi ḓivha uri huna sponono huna ha u tshi pfhi mini na ḽia ḽiṅwe pfhi mini na o oh, shanda pha eh hu na ḽiṅwe futhi kana ḽa tshipfi mini mara o ḓala but nṋe nda ḓi funela ḽa sponono and i've also realized uri nṋe na ngei hayani ndo pfa tshipfi hi miss phindi pipe so it's just one of those so nṋe ndi ḓi funela ḽa mulisa mara ḽa sponono ndo to staka nalo can say that ndi ḽa tshiṱaraṱani zwa vhuḓi vhuḓi khezwo no ngwana a zwi to vha dzhena a zwi to vha dzhena no ngwana o mbo ḓi zwezwi a tshi khou ṱalutshedza hafha o mbo ḓi namba thoma amba mafhungo a sa soulback kha rumisele murahu a lutshela a sa soulback eh, a ṱalutshedze lwendo lwawe lwoṱhe uri a lwa ngafhi a ya fhi tshikoloni uri ri mm. mu ḓivhe khwine okay so nṋe ndo bebelwa sa soulback hospital nga 1995 ndi hone we nda bebelwa hone nda aluwa hone i would say my entire life nda ndi sa soulback or most of my life ndo pfuluwa sa soulback ndi tshi vhuya tshikoloni fhedzi i Uh, primary school ndo dzhena ag jacobs um, high school nda dzhena technical high school sasselberg and then ndo to tshintshavo zwezwo ndi khou ya eh, tertiary like i said ndo aluwa ndi na vhomani wanga na vhomalume anga na miyanga vha hone u tovha uri mawe vho ṱavhanya vha ri sia ri kha ḓi vha vhaṱuku fhedzi ra ḓisala na mm, na vhomane na vhomalume hayani and yeah i'd say vhutshilo hanga hoṱhe nda ndi ndi ena ngei sasselberg mm. hu mini tsho ni pfulusaho vheiwe tsha ni sa sa solback ndi nga to ri ei nṋe ndo bebwa ndo no vha sa solback so ndi nga zwi to mu vhudza straight uri ho to itea mini mara fhedzi ndi a zwi ḓivha uri makhulu wanga beba mianga vha tshi bva side dza ena ngei free state lently and then makhulu wanga vha mukalaha beba khotsi yanga ndi vhone vhane vha bva vondwe vhufulthi so kha musi vha khou ena ngei vho vha khou tsheka madam wavho i don't know in somewhere settled that side u tamba ngo fhedzi thi ḓivhi nṋe ndo ri ndi tshi bebiwa nda wana uri hai ndi muthu wa sasolbek izwi a tshi khou aluwa ngauri vhunzhi ha vhathu vhane vha kha dzi thelevishini hanefha hmm. vhunzhi havho u ḓipfa vha tshi amba uri ene nda ndi tshi amba badi ngoho ndi tshi khou aluwa o vha ṅwana ḓene a tshi khou aluwa yo
pande nṋe nda ndi uḽa ṅwana ane nda tou vhudza na vhathu hayani uri tv kha idzimiwe vhoniwe nṋe okay nda zwi tovha vhudza uri tv kha idzimiwe kha u vhoniwe nṋe nṋe nda ndi tshi phapha was always been very vocal and ndi khou livha uri na hayani vha tshi ntendela uri ndi ambe ni nga mpfesa um mm. eh, tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha vha mbiluni kana muhumbuloni wanga vha sa nkandeledzi uri khamusi like i cannot express myself vha tshi ntendela uri ndi ḓi ambele so ndo aluwa yes ndi nga ḓi ri vho hei a tshi khou ḓo ro phapha helia ipfhi ḽa u phapha sorry a thi ḽi funi zwavhuḓi mara i would say ndo vha ndi vocal yeah i'd say that ene na hayani vha tshi ḓi ntendela uri ndi vhe vocal hu sina nanga thaidzo na nthihi nga hetshi tshifhinga ṅwananyana mulisa a tshi kha ḓivha muṱuku nga u ralo mm. u khou ḓi vhona a tshi ṱoḓo vha mini tv ndi kale tv ndi tshi funa ndi khou tou zwimbula zwavhuḓi ndi kha ḓivha ṅwana muṱuku nda ndi tshi to dzhia u khou ivha na roll on zwi to ima kha tshivhoni so nda ita unga khamusi ndi khou presenter kha yo tv and ndi nga ḓi ri khamusi nda kha ḓi vha ṅwana muṱuku nga hetsho tshifhinga nda sathu zwi ḓivha uri hezwi zwithu zwavhuḓi vhuḓi ndi kho to zwi senda ena ngei out there uri okay you know hezwi ndi zwone zwine nda kho ṱoḓa u ita vhutshiloni hanga ende nda sa zwi ḓivhi na uri ndi ḓo swikisa hani henefhaḽa fhedzi zwo vha kha tv u bva kale zwi muhumbuloni wanga
o sumbedza fhungo ḽo uri mukegulu vha ri sia musi a tshi kha ḓi vha muṱuku o vha na miṅwaha ya fumiṱhanu yes kha ri ḓo lavhelesa uri zwa mukwama nga nḓila ḓe yo um ndi vhona unga u xelelwa nga mubebi zwi sina ndavha uri na miṅwaha mingani ni muthu muhulwane ni muthu muṱuku ni muthu wa tshinnani kana mufumakadzi zwi a vhavha fhedzi ndi nga tou ri nṋe na khaladzi anga ro vha vha mashudu vhukuma ngauri eh, sa zwe nda amba mawe vho vha vha na mm, dzikhaladzi na vharathu vhe vha ḓa vha ri dzhia vha ri alusa sa vhana vhavho nga lufuno lunzhi so ralo zwavhuḓi nga maanḓa all thanks to malume anga tsieni muhau uh, na manefhulu na livhu havhala vhathu ndi vhone vhane ngongo vho ri ita vhathu naho mubebi vha vha si tsheo ndi na mulezi une ndavha nawo thi ndi kho ḓo tama uri a u bve muleza khoe

Love you so much. You are our pride and joy. Amen.
thetshelesi wa phalaphala fm ndi zwa ndeme uri ri te ri tshi humbula yani musi ri tshi khou humbula yani eh, zwi a ri thusa nga maanḓesa uri eh, ri kone u vha ri tshi khou sendedza mbilu dza vhaeni vhashu na vhathu vhane vha vha funesa nga maanḓa mulisa ndi khou vhona miṱodzi right havho ndi muṅwe wa muthu ane a vha uri vho mu alusa ndi mumaneliwi ndi khou tou bvamba ngavho zwino ende vha muthu ndo amba navho ṋamusi a vho ngo vhuya vha mbudza uri vhona surprise ngafha i vha ya pulana na vhathu vha phalaphala aivo guys ndo livhuwa um ndi mmananga mhm. comrade tishu um mhm. Eh, u u ḓo kona u mu ṋekedza zwino zwino ndi khou tou tamesa nga maanḓesa muthetshelesi wa phalaphala fm uri ri mbo ḓi ya hafha kha mulisa ri kone u pfesesa uri nga ngomu hawe u khou pfa mini nga hetshi tshifhinga musi a tshi khou tou bva u wana mulaedza wa muthu ane a vha uri o mu alusa u bva a tshi kha ḓi vha muṱuku u swika hezwi zwine ra khou vhona mulisa a si ponono a re hafha nḓuni dza khasho u khou pfa mini nga ngomu hawe tshiponono
o pande ndo takala nga maanḓa ndo vha ndi sa khou vhuya nda nda zwi expecter nda songo vhuya nda zwi lavhelela na luthihi uri ndi nga pfha mulaedza wa vhuḓi so ndi khou bva kha muthu ane nda mu funa nga nḓila nga nga mbilu yanga nga nga mbilu yanga yoṱhe tsho kona na u amba ngoho vheiwe ngoho no ndzhia ngoho na ntshuwisa shem was not expecting this fhedzi hai um havha muthu ndi murathu wa wa mianga um ndi vhone muthu ngoho vho itaho uri ndi nga tori mini ndi vhe the young woman that i am today mufumakadzi ane a vha ene ṋamusi Mm, u khou mpfhesesa like ndo ndo aluwa ndi tshi ndi tshi sedza khavho nga zwithu zwinzhi ndi muthu ane vho ḓifunga nga maanḓa ende vha na lufuno lunzhi so na nṋe ndi kha ḓi vha ṅwana muṱuku zwenezwiḽa from I guess from birth I can say u bva zwezwi ndi kha ḓi bebiwa, u bva tshe nda bebwa. Ndi nga ri nda ndi tshi sedza khavho ndi tshi ri na nṋe ḽiṅwe ḓuvha ngoho ndi tshi aluwa yo ha vha muthu mani cause nda ndi tshi vhona zwiṅwe zwithu khavho zwine zwa vha special nga maanḓa mani. Ende ndi a livhuwa for role ye vha i tamba vhutshiloni hanga, a thi kholwi nda tshi ḓo vha hune nda vha hone zwino. arali vha songo panga tshanḓa
kha ri lavhelese musi a tshi vho ya magudedzini ya nṱha ndi afho na ri khou mu vhona a yunivesithi ya limpopo teflop ndi mini tshee tsha ita uri a dzhie tsheo ya uri a ye um vunḓuni ḽa limpopo ḽine no alutshela hone ha ngo alutshela hone a ye a dzhene tshikoloni tsha teflop
Heyo mbudziso thi i mangadza vhathu vhanzhi like zwine a khou mbudzisa zwone a thi kho vhuya nda mangala na luthihi. Vhathu vhanzhi vha ḓi mbudzisa uri ene o aluwa Free State a fhira dzi yunivesithi ngafha ngafha ngeno Joburg a tou ya ngei Limpopo zwo ḓisa hani. So mmane wanga vhaṅwe vho dzhena University of Limpopo vha ita khotsi nda ita na nṋe so nda ndo to ṱuṱuwedzwa ngavho uri mulisa a tshi mulaini yena ngei ni khou vhalela zwithu zwa so ri khou amba na mushumo hai a ni nga vhi na khakhathi ni ḓo kona u ṱavhanya no wana mushumo na mini zwoṱhe so ndi nga to ri ndo ṱuṱuwedzwa nga mmane wanga fhedzi ha na nṋe ndo rali ndi a ndi a takala uri ndo i dzhia iyo tsheo ende ndo tenda nda yena ngei university of limpopo ngauri ndi hone we buḓo ḽanga ḽa takuwa hone o vha a tshi khou guda mini haningei library information sciences
o fara eyo library and information sciences ndi mini tsho mu ita uri a dovha hafhu a nange eh, library and information sciences ngauri ene o ntsumbedzisa zwa uri musi a tshi kha ḓi tou lwana musi a tshi kha ḓi muṱuku a tshi zwiḓa zwa uri kho ṱoḓa televishini so ri sa khou hangwa uri ri tshila nga tshifhinga tshine mm, ndi nga tou ri mini employment rate ayo ndi nga tori fhasi zwavhuḓi vhuḓi a si a vhuḓi na luthihi i fhasi nga maanḓa so nṋe nga hetsho tshifhinga musi ndi tshi ya tshikoloni haho mafhungo a u tori tshimbilani ni yo vhala zwithu zwa so u itela uri ni kone u ṱavhanya ni wane mushumo kho pfhesesa ngauri. Habe hayani kanzhi na ri ni kho ṱoḓa u ita midia sa kharie a zwi pfhesesei no mpfhesesa fhedzi ha nṋe hashu a vha ngo vha na problem zwezwo ndi tshi vha vhudza uri hai nṋe zwa zwa nthu entertainment zwo ḓi ngwana ndo no vha na ngei tshikoloni a vha ngo vha na thaidzo nazwo fhedzi ndi a pfhesesa uri mahayani manzhi vhathu vha ṱoḓa uri hu vhe na qualification ya so ine ra zwi ḓivha uri hoyu muthu khamusi arali gudela vhudededzi mhm. ee ri a zwi ḓivha uri hoyo muthu a zwi to fhedza fhedzi mini kana mini u khou yena ngea funza ngo mfesa so it was just one of those mhm. mm. afha kha lwendo lwo musi o no vha eh, magudedzini a nṱha ndi vhona unga ndi yone hune muthu a vha o no tou wana mbofholowo tshoṱhe uri mm. a nga kona uri kha a siko zwi ya kana zwezwo zwine a funesa u zwi ita u sokou ri shavhi nyana u ite dzi audition fhano na fhaḽa eh. hanefho tshikoloni khamusi dzi ḓirama fhano na fhaḽa mm. ene hafha magudedzini a nṱha ndi mini zwiṅwe zwithu zwi a vha khou zwi ita zwine zwavha zwe zwa zwi khou ṱuṱula lufuno lwawe lwa thelevishini kana lwa eh, nḓowetshumeni hone ya zwa vhumvumvusi ndo ri ndi tshi to swika first year a thi muthu a tshi swika wa thoma sedza uri okay afha hayani zwithu zwi itiswa hani hu khou tou itea mini hu khou tou ṱangana mini ya fhethu ndi khou tou zwi humbula zwavhuḓi nga first year nda zwi vhona uri mani ha fhethu arali ha pfhi hu na ḓikiṱahe ho vha hu na muthu muthihi ende ndi muthu wa munna ane a vha o fara microphone o ima hafhaḽa stage nda pfha ndi sa khou vhuya nda zwi pfhesesa nda ri hai. Nṋe ndi siho fhaḽa na hoyu muthu ndi sa khou thusa ndi nga vha ndi khou thusa thusa habe ai nda ḓi yela kha S_R_C nda ḓi introducer nda humbela uri vhathu vha hashu nda ndi khou humbela uri ndi vhe ndi khou thusa thusa na nṋe na ngei stage havhala vhathu a vho ngo vhuya vha ndengetshelesa na luthihi mara ahuna na thaidzo microphone ri hanefha tshimbila no lingedza luthihi fhedzi na baiza a ni tsha ṋamela stage na ita zwone ri ḓo dovha ra ni vhidza futhi kha dziṅwe nda ri sharp and nda zwi ḓivha na nṋe hafhaḽa uri this is my make it or break it. moment you know and u bva henefhaḽa ndi nga ri hai mulisa mudau zwa tshi vho tou ḓivhalea na khamphasini uri houḽa ndi ene musidzana ane nḓo mu wana o fara microphone kana khamera i hone tsini naye so zwo tou thomisa nga u ralo kha ri ḓo lavhelesa luambo u khou sumbedzisa fhungo ḽo ri u alutshela sasolberg hunei eh, a si hayani venḓa fhedzi luambo ndi khou ḓi lupfa zwo ri lu hone tshivenḓa e khou ḓi tshi amba zwavhuḓi afha yani kani na vha ni tshi khou amba tshivenḓa hayani ri ya ri ṱanganisa tshisuthu na tshivenḓa fhedzi ndi haya na makhulu wanga france naye mini kana mini ndi a zwi ḓivha ri khou ambiwa tshivenḓa ende ndi nga ri ndi muthu ane na musi ndi sa solo roṱhe sa muṱa ra tshi zwi ḓivha uri ndi zwa ndeme uri muthu a ḓivhe luambo lwawe lwa ḓamuni so vha tshi ḓi zwi ṱuṱuwedza vele uri tshivenḓa ri khou tea u eh, eh, tshi ḓivha mini kana mini so ndi kona u amba tshisuthu ndi kona u amba tshivenḓa ndi sina na, na problem 2018
ṅwaha wa gidi mbili fumi malo ndi wone ṅwaha we ra ḓo mu vhona a tshi khou ita ndingo dza real goposa zwo ḓisani
Hey, bande ndi khou tou zwi humbula zwavhuḓi nga tshila tshifhinga mbilu yanga ya- i khou vhavha hezwo nda ndo vhaisala nda ndi khou tou bva u xelelwa nga mushumo wanga kha kha radio hanengei Polokwane nda ndi khou hasha henefhaḽa community radio station Polokwane. Nda xelelwa nga mushumo nda pfha na nṋe zwino ndi si tsha vha na fhulufhelo ḽa uri izwi zwithu zwine nda khou ita hu na hune zwa khou ya hone mara khamusi ndi khou kombetshedza khamusi a si zwanga. Nda ndi tshi vho ṱoḓa u laṱela thavhula if I can say that and. ndi kho to zwi humbula zwavhuḓi uri muyani muya wanga wa fhasi nga maanḓa fhedzi vhathu vhe vha vha vha tsini na nṋe ndi khou amba dzi khonani ndi khou amba mashaka na vhathetshelesi vhanga nga hetsho tshifhinga vha ḓi nṱuṱuwedza vha tshi ntsendela fuḽaya heiḽa ya uri hai mani mulisa hu na dzi audition hu na dzi audition hu na dzi audition tshimbilani yo auditiona ndi khou ri hai thi nga ḓo ya nṋe afho fhethu ḽiṅwe ḓuvha ndo ndi khou bva bulugwani ndi thekhisini ndi kho to zwi humbula zwavhuḓi ro thetshelesa phalaphala F_M advert ya Mzansi Insider presenter search uri i khou ḓa Polokwane ya vha i khou tamba. Nda zwi pfha na nṋe muyani nda ri hafha khamusi mudzimu vha khou amba na nṋe ndi khou tea u thetshelesa. A zwi konadzei uri huṅwe na huṅwe huṅwe na huṅwe hune nda ya hone muṅwe na muṅwe u vha a khou amba nga houḽa muṱaṱisano. Nda pfhesesa uri a zwo ngo khakhea uri ndi yo lingedza.

eh, tshikhuwani nda ḓa nda isa phanḓa na muṱaṱisano ndi khou ṱaṱisana na vhaṅwe ha zwino vha dziṅwe dzi province ri khou amba gauteng free state eastern cape all nine provinces so yeah
kha ri lavhelese mishumo ye a i shuma musi a tshi tou fhedza tshikolo ndo pfa tshi khou amba uri a xelelwa nga mushumo wa u shuma radioni kha ḓo ntshimbidza kha mishumo yoṱhe ye a i shuma musi a tshi tou fhedza tshikolo nga hetsho tshifhinga nda kha ḓivha tshikoloni o oh, o oh, a khou shuma kha ḓivha tshikoloni mm. mushumo wo thoma musi a hanefho tshikoloni wo vha wonowo wa radioni Eh, eh, ndo thoma u shuma ndi high school tshimbidze kha mishumo yoṱhe ye a i shuma okay ndi high school ndi na miṅwaha ya mm, na miṅwaha ya 17 ndi khou ita grade 11 ndo shuma kha community library yashu ya midzi mahulu Ndi khou assista henefhaḽa library ndi khou shumela masipala washu ndi na seventeen at the time then nda ri ndo no vha na nineteen first year yanga ndi yunivesithi ndo vha ndi tshi ri nga ri nga nga recess zwezwo zwikolo zwo valwa nda ndi tshi ya hayani Sasolburg thi tshi swika nga ngei nda tshi ḓi shuma kha iṅwe radio station nga ngei ya community radio station ya Sasolburg then ngori ndi vha ndi Limpopo tshifhinga tshinzhi ha ḓa eh, ha swika he nda vha ndi tshi vho ndi tshi vho apuḽaya na mishumo ine ya vha polokwane so nda apuḽaya kha radio station nga enangei nda vha ndi khou shuma enangei na henefhala campusini ndo ḓi shuma as a journalist as well for campus magazine yashu ke yaka magazine i was the editor there and then um, i was one of the editors there and then na gai futhi e then ya vha radio station then ha kona u ḓa muzansi insider and then ya zwa vha zwi khou ḓiya zwi khou ḓiya na r g b zwoṱhe zwi khou tevhelana o muthu ane mafhungo a dzindingo ha zwi ofhi vhunzhi ha vhathu vha balelwa u swika swikelela miloro yavho kana u vhuedza miloro yavho na zwine vha tama u ḓivhona vha zwone ngauri musi vha tshi humbula dzindingo hu ḓa mutsiko hu ḓa nyofho na zwithu zwinzhi zwinzhi ro dovha hafhu ra mu vhona hafhanoni kha ṱhoḓela vhukoni ya phalaphala fm hmm. hune ho fhedzisela ho pfukela phanḓa tanga khomba ya mbedzi eh, na ene o vha tshipiḓa tsha vhaṅwe vhathu vhe vha vha tshi khou ṱaṱisana hanefhaḽa kha ḓo ri tshimbidza kha lwendo lwa muṱaṱisano uri ndi mini tshine tsha mufha mafulufulu uri musi a tshi khou ita mbambe kana a khou ṱaṱisana na vhaṅwe vhathu kha mafhungo a dzindingo zwa ita uri a sa nyame ngauri vhaṅwe vha ya thoma vha si fhedze vha to litsha
ahuna zwithu zwo no ntshuwisa u fana na u soko dzula ndi kho ḓi vhudzisa uri eish ngavhe ndo u pfhesa so ndi nga ri u bva kha support ine ndavha nayo hayani kha vhangana vhanga vhathu vhane nda dzula navho vhathu vhane vha vha tsini na nṋe vha nṱuṱuwedza nga maanḓa uri miḽoro yanga ndi kho tea uri mini kana mini must fight for them and chase my dreams so a thi na hezwiḽa zwa uri hai ebe nṋe ndi khou ofha kana mini hai nṋe muṋe ndi a ṱoḓa u ḓi vhona ndo bvela phanḓa. Nṋe muṋe ndi na vhutshilo vhune ndi kho ṱoḓa u ḓi vhona ndi khou tshila hone nṋe muṋe hu na fhethu hune nda kho ṱoḓa u ḓi wana ndi hone so uri hezwo zwithu zwoṱhe ndi kone u zwi wana. ndi khou tea uri ndi shume ndi khou tea uri ndo rali ndi mulisa mudau ndi tshipononoi ndi ye phanḓa ha vhathu ndi ri a ah, nṋe ndi nṋe mulisa mudau nṋe ndi ita hezwi na hezwi na hezwi mm. kana ndi nga takalela u ita hezwi na hezwi na hezwi ndi khou tou zwi humbula zwavhuḓi na kha phalaphala f m um eh, ri khou ita presentation ya tshi that time yo vha yo vha competition yavhuḓi nga maanḓa houḽa muṱaṱisano wo wa vhuḓi nga maanḓa ende nda kona u zwi vhona na nṋe muṋe na musi ri tshi ro dzula hafhaḽa nṱanga a zwithu wina uri yo hafha fhethu ho ḓala talent hafha nnḓa ende ho ḓala vhani nyana ngoho vho ḓi fungaho mani vhane vha khou ṱoḓa vhumatshelo ha vhuḓi and na nṋe nda ḓi rwa khana uri at least na nṋe ndo kona u ḓi wana ndi vhukati havho vhathu ndi zwavhuḓi so naho ra zwi ḓivha uri a ni nga ḓo dzula ni khou wina thi fhedzi nṋe ndi vhona unga u lingedza ndi zwa ndeme ni nga namela to lingedza na balelwa mara tenda no lingedza ni songo to humela hayani kana na soko ḓi valela kana na soko dzula fhasi na soko ri eh khamusi ngavhe ndo Ehe, a ndi zwino ni khou sokou dzula ni khou ḓisola ende a si zwavhuḓi u dzula ni khou ḓisola. Ndi mini zwine nda ḓo zwi guda kana zwine nda ḓo zwi wana nga kha u lingedza hanga? Ndi tshi khou vhudzisa kha sia ḽawe ḽa uri khezwi o ya a ita muṱaṱisano kana o swika ita ndingo dza mushumo mugede musi a songo wana ndi zwifhio zwithu zwine a vha o zwi guda nga kha tshipiḓa tshoṱhe hetshiḽa? U a kona u guda uri a nga vha o khakha gai u ita uri na matshelo futhi a tshi yo dzhenelela muṱaṱisano u no tonga wonouḽa zwino u vha o kona u zwi ḓivha uri hee zwino ndi khou shandukisa hafha na hafha na hafha. Zwino ndi vho zwi ḓivha uri nṋe tshifhingani tshiḓaho hafha ndi khou tea u koreka, hafha ndi khou tea u itisa so, hafha ndi khou tea u itisa so. So nṋe ndi nga tou ri for nṋe zwine nga maanḓesesa nda zwi wana kha miṱaṱisano ndi u ndi u aluwa. sa muthu ende ndi a kona u guda na kha vhaṅwe rali a confessesa mm. so ndi nga to ri u ḓo u ḓo kona u guda and u ḓo kona u aluwa ende nahone zwa kona u thusa uri na ene matshelo hune a vha hone a kona u ita zwithu zwawe ndi ḓo to ri mina zwo naka mani zwo kuna ngauri u khou aluwa u khou guda zwiswa u pfesa mm.
mm. nḓewe tshuma inoni ya u hasha kha televishini ra songo to ra sa to pfesa na vhathu vha vhavenḓa uri musi ri tshi thoma mu ḓivha ra thoma mu ḓivhesa hone musi ri sa thoma vhona eh, kha zwiṱori mm. eh, hanefha a ri ngo guma mu vhona fhedzi hangei kha mzanzi insider ro mu ḓe ra mu wana kha real goboza ra mu vhona na kha seli mathunzi mm. iyo mishumo yone ya ḓa nga nḓila ḓe
Ngauri zwa Mzansi Insider ho vha hu lwendo so lune lu khou tamba na kha TV vhathu vha khou kona u ṱalela na mini zwoṱhe. Ndi khou tou zwi humbula zwavhuḓi ndo ri ndi tshi swika kha top five Mzansi Insider nda si kone u pfhukela phanḓa. then nda founeliwa nga vha real goboza vha khou ri hei musidzana vhe ri khou ni vhona hafhanoni ngoho ni khou ita mushumo wavhuḓi nga maanḓa ri khou humbula ni ḓe kha vho riṋe ri vhone uri na ri nga si kone u shuma na inwi na ri khou ni humbela for audition nda ya henefhaḽa ndi khou ita audition ende ndi tshi swika nda wana uri hu na muṅwe musidzana nda tou ḓivhudza nga ngomu mbiluni yanga uri zwi amba uri hafhanoni fifty percent ya hoyu mushumo ndo no vha nayo. hu khou shotha iṅwe fifty percent ende ngoho ndi kho ḓo dzhena hafhaḽa kha audition nda i lwela i fifty percent yanga ngori hoyu mushumo ndi a u funa ende ndi khou u ṱoḓa nga ngoho nda dzhena hafhaḽani nda auditiona audition yanga tshimbila zwavhuḓi vha mpfonela nga murahu ha vhege mbili vha khou ri hai congratulations u ḓo vha a kha real goboza zwa zwino ndi henefhaḽa kha real goboza vhaseli mathunzi navho vha ḓimbona vha ri hai ri nga takalela uri ni ite ni tshi tshimbila vhona vhoriṋe zwezwi ri tshi ya fhethu ri khou vhona mashango na mini zwoṱhe ni tshimbile na riṋe ni ri itele unoyo mushumo wa hasha kha kha kha tv nda ri hai a huna na khakhathi na luthihi then nda vha ndi khou shuma na vhaseli mathunzi tshenzhemo yawe ya vha hani musi a tshi khou a khou tshimbila eh, na neo vhathu vha theḽevishini ndi hone ha ṱangana na vhaḓivhalea vhanzhi vho yaho ngo fhambana
yo zwa zwi khou takadza pande habe ndo aluwa ha vhathu ndi tshi vha ṱalela na nṋe sa ṅwana muṱuku ndi tshi tama uri na nṋe ḽiṅwe ḓuvha ndi nga ndi nga ndi nga ndi nga swika fhaḽa kana ndi nga ḓi fana navho ndi khou tou zwimbula zwavhuḓi futhi ndi kha ḓi vha ṅwana muṱuku nga maanḓa ro vha ri na okay ro vha ri na vhaṅwe vhangana vhashu so ri ri group nyana genge nyana ya zwiṅwana na zwiṱuku so ra ri tshi tamba maunḓwane ende ri tshi tamba muvhango kha hula maunḓwane a ri ngo tamba muvhango roṱhe mara
kwamba ngo ra tshi tamba muvhango mara so nṋe zwanga zwa zwi different nyana ngauri habe ndi vha ndi free state sa solo hune a huna vhathu vha vhavenḓa vhanzhi ndi nga pfesesa mm. so na musi vha tshi ṱoḓa u tamba a vha tea u lindela musidzana wa muvenḓa a vhe hone habe uri zwithu zwi kone u tshimbila ndi kone na u vha koreka kha luambo na mini zwo u tovha muvhango wa vhukuma so ndi nga tou ri ei zwo vha zwithu zwo takadzaho nga maanḓa vhathu vhoṱhe vhe nda vha ndi tshi aluwa ndi tshi vha sedza kha tv ndi tshi tama u fana navho zwezwi ndi hanefhala kha rgb ndi kha selimathunzi e nda tshi vho kona u dzula navho so ndi ri e zwithu ndi zwavhuḓi ndi khou zwi takalelau So it was really nice.
amba fhungo ḽa muvhango kha ri mbo ḓi namba ri dzhene kha fhungo ḽa muvhango u ḓiwana hu na muloro khoyu une wa vha nawo une mm. ndi u ḓiwana u kha ḽitambie ḽa muvhango a fhedzisela a tshi vho swika hone kha tshimbidze kha lwendo lwa musi a tshi yo dzhena kha muvhango a ḓiphani o no vha kha ile ḽitambia ḽine ndi kala a tshi ḓi vhona a hone
u ngo hafhaḽa fhethu eish ee ndi nga si zwi hangwe vhutshiloni hanga woṱhe a thi ngo tou ḓi takadza nṋe ndi ndoṱhe nṋe muṋe I did not only make myself proud but na na mashaka anga mani ndi na vhaṅwe makhulu vhanga vha mukala vha tshi tamba navho henefhaḽa kha muvhango mara vha extra wa pfhesesa so na vhone vho ri vha tshi mmbona ndo no vha kha muvhango ende vha pfha uri ngoho havha muthu sa mubebi vho takala ende vha khou ḓihudza nga nṋe ende zwo zwavhuḓi nga maanḓa so ndo dzhena kha muvhango nga 2018 ndi kha ḓi shuma ri goboza ndo wana call from agent yanga uri hu khou ṱoḓea vhathu ngei muvhango vho nkhumbela ndi ḓe ndi auditione nda swika nda auditiona character yanga ya u thoma e nda i auditionela kana ye nda vha ndo i auditionela a thi ngo i wana fhedzi audition yanga yo vha i yavhuḓi lunei Vho vho ntakalela nga maanḓa dzi casting director mara hee ri nga namba ra tou ni ṅwalela so ndi hune character ya elelwani kana ndi hune character ya elelwani ya bebiwa hone. So vho tou tea uri vha tou ṅwalela ubva fhasi ngori heiḽani ye nda vha ndo yela yone a thi ngo i wana yo mbo ḓi ya kha muṅwe mara vha ḓivha still vho takalela. wa takalela audition yanga mushumo wanga vha ri hai ri nga namba ra to dzhena fhasi ra to ni ṅwalela tshiṱori ho vha hu character yanyi ya linde
ho linde okay ya linde o ita ndingo ngana kha muvhango ngori zwa zwi tshi khou konḓa nga maanḓesa u dzhena kha muvhango hai nṋe ndo ya ndo lingana ndo ya luvhili mhm. ndi khou ila ine iḽa character ya ya linde nda dovha nda ya futhi a thi tsha ḓivha hu character ya mini hafhaḽa kana ho vha hu screen testing for elelwe ane a thi tsha humbula zwavhuḓi but hai nṋe luvhili fhedzi amba fhungo ḽa agent mm. zwine zwa vha uri ndi zwiṅwe zwithu zwa ndeme nga maanḓesa musi muthu kha a kha hindu wo tshima kha ḓo ri vhudza vhundeme ha u vha na agent na sa vha na agent ni ḓo ḓi wana ni khakhathini miss p u itani uyo agent agent ndi yone ine I ni wanela mushumo. Agent ndi ine i maker sure uri ni a hola. Agent ndi yone ine i maker sure uri na hune na khou shuma hone ni khou shuma zwavhuḓi, no farea zwavhuḓi, ni khou ḽa na mini zwoṱhe sa muthu ane a vha mushumoni. Mara nga maanḓesesa mushumo wa agent ndi u tou ni wanela mushumo ende agent a i ngo tea u ni badelisa uri i ni wanele mushumo. Ndo no zwi vhona na kha dzi Facebook zwa ita zwi tshi zwi tshi ambiwa hafhaḽani uri hai nṋe ndi ita ndi tshi badela three hundred kha kha kha kha agency yanga ṅwedzi muṅwe na muṅwe. U to amba ngoho fhedzi a zwi tshimbili ngo ralo agent kanzhi wa tsheka hafhala kha kha pma they wana list of registered agents dzi hone hafhalani a ri ṱalutshedze na zwa uri pma ndi mini pma ndi mini ya bem pma ndi ndi vhathu kana ndi fhethu hune dzi agent dzine dza vha mulayoni dza vha dzi hone so zwi amba uri a tshi dzhena hafhaḽa kha google wa wa dzhena uri pma u ḓo vha vhona vha ḓo mu sumbedza uri it's a list of accredited agencies in south africa so khamusi arali a khou ṱoḓa u actor kana u presenter kana mini u sokou dzhena hafhaḽani u ḓo i wana list then hafhaḽa kha list wa kona u vha founela eh, a ḓi vha ṱalutshedza kana a vha sendela cv yawe na mini zwoṱhe khamusi acting cv eh, vha ḓo ḓi mu vhudza vhone vhaṋe uri vha khou ṱoḓa zwifhio arali a khou tea uri a dzhoine a dzhoine agency yavho fhedzi ha eh, agent i badelwa kana i dzhia percentage musi pande o no hola so khamusi kha ri pande u khou ḓo hola ten randa agent i ḓo ri hai nṋe ndi ḓo dzhia randa kha ten randa yamu u khou mpfhesesa a zwi shumi ngauri pande ṅwedzi muṅwe na muṅwe naho a si na mushumo u khou tea u vha a khou badela agent ten rannda mm. mm.
zwine zwi a fhungudza mafhungo uri kha musi muthu a ḓi wane a tshi khou tea yo ṱoḓa mishumo ngori thiri agent i ḓo ḓo ṱoḓela mushumo ndi zwone agent i ṱoḓela mushumo mhm.
ee kana i ḓo vhudza uri eh, ri na audition gai gai gai gai nga mhm. tshifhinga tsha so ri khombula ni ye na ngei audition
elelwani khoyu u khou tamba muvhango u bva tsha ṅwaha gidi mbili fumi malo 2018 2018 u khou tamba kha muvhango ri khou mu vhona khou ḽa eh, ra thoma ri tshi tou mu vhona khou tou fhira ri khou tou vhona haḓa ḽawe fhedzi ra si khou vhona haḓa ra si khou vhona haḓa nga zwiṱuku nga zwiṱuku ri khou mu vhona khou ku aluwa u swikela he a tou vha mubvumbedzwa ane u vho tou tamba ri vho tou mu vhona ḓuvha na ḓuvha mm. tshiṱori tsha muvhango tsho ri u fhela tsha fhela ene lwa ne a kha ḓi vha hone zwa mu farani zwo vhavha nga maanḓa fhedzi ndi nga ita uri a zwi ngo tou vhavha nga uri a zwi ngo tou vhavhela nṋe ndi ndoṱhe ngauri khamusi ndi khou fhelelwa nga mushumo nda ndi kho to pfha u vhavha nga uri lushaka lwa hashu lwa vhavenḓa ndi zwone zwithu zwe zwavha zwi kho to mbaisa nga maanḓa uri zwino vhavenḓa. kha T_V habe ndi vhona u nga Muvhango wo vha wone une wo ri imelela sa Vhavenḓa nga maanḓa. So u si tsheeho eish hei zwi a konḓa nahone zwi a vhavha ngori na riṋe ro ro ro rali sa Vhavenḓa na vhathu ndi nga ḓi ri vha tshi vho ri ḓivha nga nga Muvhango nda ndi tshi ri na nṋe khamusi ndi khou pfhuka huṅwe ḓoroboni khamusi ndi Joburg kana ndi yone ngei Free State vhathu vha kona uri ee Khaladzi. Hezwo zwithu zwa uri Khaladzi kana Makhadzi ndi maipfhi ane vha tshi a guda kha Muvhango so. Zwo mmbavha vhukuma mara nga maanḓesesa nda ḓi wana ngoho ndi khou tou lilela tshitshavha tsha vhavenḓa lushaka lwa vhavenḓa ri tshi khou lavhelesa hune ra vha hone ṋamusi um kha sia ḽa luambo lwashu na u vhonala hashu kha dzi theḽevishini na fhethu hunzhi u vhona vhumatshelo hashu hoi magaisa lushaka lwa vhavenḓa nga maanḓesa kha thelevishini ngori thi a dzi kanzhi ri ḓo tou wana muthu wa muvenḓa a tshi khou pfupfu u hone kha zwiṱori zwine hu khou ambiwa mm. dziṅwe nyambo ee u khou amba ngoho u khou amba umatshelo ashu vhono nga ri u ima gai hei pande heḽo ḽi a konḓa a thi ḓivhi ngoho a thi ḓivhi u tou amba ngoho fhedzi ndi na fhulufhelo mani ḽa uri sa zwezwi a hone na ene kha entertainment industry sa miss p mulisa mudau wa hone hu na vhaṅwe vhanzhi vhane vha vha hone zwithu zwi nga si tsha fana na zwa kale ro no zwi vhona uri na riṋe ri a kona u swikelela hafhaḽa fhethu na riṋe ri a kona u dzhena na riṋe ri a kona u kokonya na riṋe ri a kona u ḓiitela futhi sabc ndi i funa nga maanḓa ngori um vha ita vha tshi vula na hezwiḽa zwa uri ḓani ni phitshe show ya vheiwe so na riṋe sa vhaswa ra kona ra swika ra khokonya ri ri a vha sabc nṋe ra ro ḓisa hezwi ri khou humbela tshipiḓa hafha o ḓivha kha vhathu vhanzhi vhane vha vha kha nḓowetshumo ine ra vha khayo ine ya vha ya vhumvumvusi i nga vha vha act kana mm. vhafhio na vhafhio vha dzulela u amba uri nga maanḓesa vha act vha dzulela u amba uri ni a ḓivha miss p na musarala nga tou pfupfi ndi khou acta filimu dza america dzine nda vha ndi na ni nga vha amba vhoṱhe vha america na vhafhio na vhafhio mara sa muvenḓa tshithu tshihulwane ndi tsho uri uri ndi pfha uri ndo swika ndi funa u vha ndo bva kha muvhango yes ha ndi khou tenda na khene zwi vha zwo tou ralo ndi khou lavhelesa lwendo lwawe lwo uri eh, mzanzi inside ah, samusi ndo amba uri ndi fhethu hune ra ri songo tou vhona vhavenḓa vho ḓala vha vhanzhi Vha kha vhanzhi. sia ḽa kuhashele hafha kha thelevishini kana ḽa vhuhashi kha thelevishini na khene o vho lindela tshe tshiḽa tshifhinga tshawe tshihulwanesa tsho uri muvhango ndi tshi dzhena kha muvhango ndi ri ndi tshi ḓo zwi pfa zwo ri ya iya ndi hone ndo swikelela zwino. hafhanoni zwino ndi khou shuma hafhanoni ndi musidzana wa tv ndo dzhena kha muvhango ngauri sa zwe nda amba muvhango wo ri imelela nga maanḓa manisa vhavenḓa so role na impact ya muvhango roṱhe ra i ḓivha so a thi kholi na muvenḓa na muthihi ane a nga tori a nṋe zwa muvhango hai a thi kholi ngoho ndi vhona unga eh, ri sedza kha muvhango ra ḓi fila unga okay muthu a swika hafhanoni hai zwa vhukuma kuma kuma sa ṅwana wa muvenḓa na ene u a ḓi fila proud hmm. uri at least ndo kona u swikela hafhaḽa
mulisa mudawu ha tuvha muthu ane o fhelela hafhanoni kha ḽitambi ḽa muvhango fhedzi zwi tshi kha ḓi ri kani kani nangwe a ri khou vhona hu na khumbelo ya vhonya lunako yo vha miss south africa ah, bade miss b eh, ri khou ya fo a ri ye ah, ah, a thi ri ndi tshipiḓa tsha vhutshilo hawe ndi tshipiḓa tsha vhutshilo hawe ri funela u amba nga hazwo and ndi khou nyaga uri ndi ambe nga hazwo nga nṱhani ya uri hu na muṅwe muthu o dzulaho a khou ḓivhudza uri hai nṋe thi khou ya ndi ye ndi songo ya mm. eh, nga kha phindulo yawe uḽa muthu ḓi namba a zwi ḓivha uri hei ndi khou tea u takuwa nda nda nda lingedza ndi mafhungo o lingedza mm. ende ndi tshi khou amba ngazwo a thi khou amba ngazwo ngauri ha ngo tsha pfukela phanḓa kha ri ndi mu vhudze tshiṅwe tshithu mulisa uri tshithu tshihulwanesa ndi u fhenya nyofho dzine wa vha nadzo wa ya wa ita tshithu ndi tshiṱepe tsho tou thoma tshine muthu muṅwe na muṅwe a tea u vha natsho so mm. a lavhelese lwendo uri a ḓa dzhia tsheo lini ho itea mini uri a ḓi wane a tshi vho ṱoḓa u dzhenelela kha hezwi zwa vho nyalunako o a ḓivha ndi tshi vhudzisa uri miss p zwa vhukuma kuma kuma ri khou ya afho na wai ndi khou vhudzisa ndi khou vhudzisa ngauri na nṋe muṋe ndo rali a thi kholwi uri ndo kona u zwi ita ndi uri hezwiḽa zwithu a zwo ngo leluwa na luthihi mara ndi zwithu zwinei Ndi a zwiḓivha uri u bva vhuṱukuni hanga like ndi kha ḓivha ṅwana muṱuku ndo aluwa ndi tshi ṱalela miss South Africa. Ndi tshi ḓi ḽora vho na nṋe uri khamusi ḽiṅwe ḓuvha ndi nga fana navho havhala vhathu vha re kha stage na mini zwoṱhe. Zwezwi ndi tshi ya ndi tshi aluwa ndi tshi kona u pfhesesa uri pageant ndi mini hu vha hu khou ṱoḓea mini hu vha hu khou itea mini. Nda kona u zwi vhona uri no man heyi ndi puḽatifomo ya vhuḓi. ha fhethu ndi fhethu hune ndi fila unga musidzana muṅwe na muṅwe wa south africa u tea u pfuka hone um nda ndo tshuwa nga maanḓa mbilu yanga yo dovha ya vhavha ndi tshi wana uri a thi ngo pfukela phanḓa fhedzi zwo raloi nda ndo takala uri ndo lingedza ende nda ndo takalela na uri just from u thoma Hu na zwithu zwihulwane zwe nda ita zwino nṋe sa Mulisa Mudau personally ende zwo no kho bva kha uri ndo thoma hezwiḽani. So na musi hezwiḽa zwi songo pfhukela phanḓa hu na zwiṅwe zwe nda ita so ndi vhona unga na heḽia ḽi ambelela uri when one door closes another one opens musi muṅwe muṋanga u tshi vala muṅwe u khou vulea ehe ndi vhona ungari ho itea zwezwiḽa zwithu naho nṋe nga hetsho tshifhinga nda songo vhuya nda pfesesa mara ndi khou tou vha mm. proud fhedzi uri okay at least ndo lingedza mm. ḓo ḓi dovha vha futhi na next day nda lingedza huna na mm, problem um ndi khou tou takalela fhedzi uri ho vha na zwiṅwe zwe zwa zwa vha hone out of competition iḽa ndi lifhio vuthi ḽo vuleaho nga nṱhani ya u ḽa muṱaṱisano ah,
ndi i funa question so ndo kona u vula tshiimiswa tsho no pfhi mulisa mudau cares foundation ine yavha eh, tshine tsha vha tshiimiswa tshine mm, tshi vha tshi khou amba kha vhaninyana vhaṱuku uri vha khou tea u ḓifuna vha khou tea u ḓiṱanganedza nga nḓila ine vha vha ngayo and ri khou dovha ra lwisa mm,

ma mashaka anga vhathu vha re tsini na nṋe na mini zwoṱhe vha ḓi mbudza uri a hu na na tshithu na tshithihi tsho khakheaho nga lukanda lwawe, o naka u ralo. Ndo ri ndi tshi aluwa na nṋe nda kona u zwi vhona uri hai mani musi ndo naka na lwo lukanda lwanga ende na vhathu vhane vha vha na lukanda lwo no fana na lwanga ndi khou ḓo uri vha zwi ḓivhe uri vho naka ende a vho ngo tea u ita na tshithu na tshithihi uri vha ḓishandukise.
Hezwo ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine nḓowetshumo-i ya vhumvumvusi yo vha i songo tou vulesa nga maanḓa ri tshi lavhelesa vhathu vhane vha vha na lukanda lune lwa vha uri ndi lutswu. Ndi zwiṅwe zwithu zwe ene a vha a khou imelela zwone musi a tshi ita khumbelo yawe ya uri u ṱoḓa u vha nyalunako wa fhano kha ḽa Afrika Tshipembe. yo khumbelo yawe yo vha yo katela zwithu zwezwo zwi no yelana na lukanda eh, uri vhathu vhane nga luisimane ri vha vhidza uri ndi dzi black beauty mm. uri vha ḓifune vha ḓiṱanganedze o amba mafhungo a u tambudziwa musi a tshi kha ḓi vha tshikolo ndi zwone zwiṅwe zwithu zwo ṱuṱuwedzaho uri a ḓiwane a tshi khou imelela izwo ngauri na fhano kha ḽa venḓa ro vhuya ra vha um na zwiṅwe zwo iteaho ri tshi khou lavhelesa u tambudziwa ha ṅwananyana ane u fhedzisela uri sia fhano mm. shangoni mm. kha ḓo ri tshimbidza kha lwendo lwawe lwa musi a tshi yo tambudziwa ndi musi a tshi kha ḓivha tshikoloni a zwi kunda hani uri a kone u ḓiwana a tshi khou kunda kha nyimele yo tou raloho ngori a si vhanzhi vhane vha fhira a si vhanzhi vhane vha fhira u khou amba ngoho so nṋe u bva he nda aluwa u bva sasolbeg he nda aluwa hone um a si vhathu vhanzhi vhane vha vha na lukanda lwo no fana na lwanga lune lwa vha luvhutswu um nda ndi tshi ḓi ri khamusi zwezwi ri khou tamba na vhaṅwe ha u tshi ḓi ḓa maipfhi o no uri livendarish you know livendarish ndi mini so hu kha ḓi pfhi livendarish hu dovha u pfhi hei Honoyu muthu muthu like u kho mpfhesesa zwine zwa vha a si zwavhuḓi for ṅwana muṱuku ende hezwiḽa zwithu zwa zwi tshi mmbaisa nga maanḓa fhedzi nda ndi tshi ḓi humela hayani nda ḓi vhudzisa uri kana a ri vha South Africa Venḓa ri tshi ndi mini khamusi ri bva huṅwe fhethu ndo vha ndi sa hu ḓivhi gai a ene vha ḓi nṱalutshedza uri ri vha South Africa ende yes muvhala washu vho rali ende yes ro naka ro rali. ende a songo vhuya a tenda vha tshi mu vha tshi vha tshi mu tambudza ene u khou tea uri a ḓi fune o ralo ende a vha vhudze uri kha vha litshe u mu tambudza ende arali zwa isa phanḓa uri a ḓe hayani a ri vhudza uri na riṋe ri kone u ita mini ri kone u takutshedza ri vhone uri na ri nga u thusisa hani. Ende ndo ri ndi tshi vho aluwa he na nṋe ndi tshi vho swika na vho high school na mini ha hu si tshena muthu ane a nga ntambudza nga lukanda lwanga u tou amba ngoho ende ndi nga tou ri heyo confidence ndo i wana u bva kha vhathu vha hayani vhuḓifulufheli mm.
kha vhathu vha hayani na vhathu vhane ndi nga tou ri mini vha vha tsini na nṋe mm. ndi ngazwo ndi khou ṱoḓa uri na nṋe ndi thuse na vhaṅwe kha musi vhane vha vha vha hayani vhane vha khou ḓi fana na nṋe or vho vha vha tshi fana na nṋe zwa uri a vha thu ḓi ṱanganedza kana a vha khou ḓi funa kana vha khou vhona ungari vho vhifha ende zwi siho na luthihi
ndi mini zwine a nga vhudza um ṅwana a nga ḓivha wa musidzana kana wa mutukana ane zwa zwino ri tshi khou amba u khou tambudziwa nga nṱhani ha uri u na lukanda lutswu ndi nga to mu vhudza uri o naka kha ḓi fune ende a hu na na tshithu na tshithihi tsho khakheaho nga u vha na lukanda lutswu. U khou tea uri a ḓi, a ḓi rwe khana nga lukanda lwawe ende a songo zwi shonela, kha ḓi fune o ralo. Na nṋe ndi mu funa o ralo.
Kha ri ḓi lavhelese dziṅwe dza dzi khaedu dzine wa ṱangana nadzo sa muḓivhalea ane a vha uri u kha nḓowetshumo nnzhi dzo yaho nga u fhambana.
Zwezwi zwa u tambudziwa mani Miss Phiya na ḓivha ni. Zwi kha ḓi itea na zwino.
Ndi
ndi nga to ri.
A songo shavha. A songo shavha ndi kho to zama u humbula uri ndi nga to zwi vheisa hani mhm. nga nḓila ine i ḓo pfesesea thi. Mm. Zwezwi zwa u tambudziwa mani ni a ḓivha ni muthu ane a vha muḓivhalea so vhathu vha ya vha vhona unga kana vha vha ita vha tshi dzhia unga A ni muthu a ni fani navho ni a ḓi wana ni kha social media vha vhe vha khou ni vha khou ni tambudza vha khou sokou amba zwine vha funa zwi si na ndavha uri inwi zwi tshi swika kha inwi zwi ḓo ni dzulisa hani kana inwi ni ḓo zwi dzhiisa hani so heyo ndi yone khaedu ine ndi nga tou ri heyi heyi yone yo ḓala vhathu vha ḓi ambela hafha nnḓa ende kanzhi vha vha sa khou amba zwithu zwavhuḓi kana zwo no fhaṱa ende zwi a vhavha so zwi nga vha zwavhuḓi arali muthu a khou ḓo amba khamusi na muthu ane u a mu vhona kha tv kana u a mu takalela ane a vha kha tv kana kha radioi ambe naye zwavhuḓi ni khou mpfesesa ambe naye a khou mu ṱhonifha ri songo to amba unga hoyo muthu a zwi na ndavha uri ḓo zwi dzhisa hani mani a ri ite ri tshi humbulelani kha ri ḓo lavhelesa mutsiko une wa vha hone sa u vha muthu ane vha uri wa bva kha thelevishini Ndi mutsiko ḓe
hai nṋe kha nṋe a thi vhoni unga ndi nga tori mutsiko u hone thi.
Ndi khou amba mafhungo a no to nga ri u lavhelela vhathu vha lavhelela uri muthu a dzule tsini kha theḽevishini u ḓo dzula a na dzi tsie na mini na vhavhudzi. Ndi mutsiko ngori tshiṅwe tshifhinga u tshiya kha vhathu vhathu vha na ndavhelelo dzavho dzine vha khou lavhelela uri vha u vhone wo to rali. ee ḓuvha na ḓuvha amba zwori iwe naho muḓina bawa a nga nṋe ra ene a sa no no mm nṋe ndi muthu ane a thi ḓi tendeli u vha muthu kana tshithu tshine a thi tshone muthu ane a like a si nṋe like a thi zwi ṱoḓi hezwo zwithu na luthihi um na vhathu hayani vha ḓo ni vhudza uri na musi vha khou mmbona ḓoroboni kana gai vha ḓi mmbona na musi ndi na tsie kana ndi si na tsie zwi normal vha ḓo ḓi ri ele dare ya we mngana vhutshelo vha ḓi ya phanḓa u confessa a thi ṱoḓi u ḓitshilisa nga yo nḓila cause zwithu zwa so ndi zwone zwine zwa ḓa zwa zwa affecta mental health nga maanḓa ende nṋe nga mental health yanga a thi ṱoḓi tshithu. a thi ṱoḓi kha mutakalo wa muhumbulo kha mutakalo wanga wa muhumbulo a thi ṱoḓi tshithu na luthihi thithi thithi thithi so ndi a lingedza nga nḓila dzoṱhe uri ndi a maker sure uri ndi dzula ndi right so zwezwo zwa mutsiko na mini zwoṱhe if ndi tshi zwi vhona uri hezwi tonga zwi ḓo mbalela ndi a ṱavhanya nda sendela murahu nda ḓibvisa khazwo musi ono khou ḓo ḓi vhona a tshi nga ene ndi zwifhio zwo zwine a khou funa u zwi ṱhangela
um u khou tea u ḓivha uri u khou ṱoḓa mini ende u khou ya gai. Hafha hune ra vha hone hu na hu na zwithu zwinzhi zwo no itea ende muthu a nga ḓi wana a khou xela nḓilani. So mini kana mini ni khou tea u ḓi ḓivha na ḓivha na zwine na khou ṱoḓa zwone na hune na khou ṱoḓa uya hone. Ende na fara ḽaini.
U fara ḽaini ndi ita
ndi u dzula kha zwezwo zwine no ḓi vhudza uri ni kho ḓo ita zwone ee ni kho tea u dzula ni kha zwezwo ni songo tenda uri ni ḓi wane ni tshi vho ita zwithu zwine no vha ni songo ḓi vhudza kana ni songo ḓi imisela kana zwithu zwine a ni tendi khazwo ndi nnyi muthu ane ene a sedzela khae
ndi vho mmane vhanga ndi livhuwa na fhulu ndi vhone vhathu vhane U bva vhuṱukuni hanga havhaḽa vhathu ndo no vhona their strength you know. Nungo dzavho.
Like they they they they is not like a huna na tshithu na tshithihi tshine nda nga ri a tha thu guda u bva khavho. And na zwino na ṋamusi ndo no vha mungafha hu na zwithu zwinzhi zwine. Ndi kha ḓi sedza khavho ndi kha ḓi ri hei ngoho nda ḓi wana ndi tshi vho lingana na vhaḽa vhathu kana ndi tshi nga vhaḽa vhathu ngoho ndi nga takala nga maanḓa so nda nga to dovha nda ri mmane wanga livhuwani na fhulufhelo u khou thoma ḓi vhona gai kha miṅwaha miṱanu ine ya khou ḓa ya fumi
zwa zwino ndo fokhasesa kha zwa foundation nda dovha nda fokhasa kha bindu ḽanga ḽa glammed looks by mulisa mudau eh hune nda vha ndi khou rengisa zwiambaro zwa vhathu vha tshifumakadzini so zwa zwino ri na vhengele ḽithihi um ndi mu vhudze zwino kana ndi ḓo mu vhudza muvhudzeafho zwoṱhe kha muvhudze ah, zwa zwino ra ri khou ḓi tou amba na vhane nda shuma navho na vhashumisani vha ngauri kha musi ri nga ḓisa ḽa vhuvhili ena ngei venḓa so a ra to ḓivha uri na zwi ḓo vha mafhungo a lini fhedzi zwa zwino ndi nga tori khae um ndi we ra sedza hone zwa zwino uri ri vhe na glam glocks vha imulisa mudawu ena ngei hayani venḓa ndi fhio ngeletshedzo ine na vha nayo kha vhaswa ri tshi khou lavhelesa vhaswa vha musalauno um U pfala muswa ane a vha uri ha nyami, ha tendi u laṱela thaula musi a tshi lavhelesana na nyimele dzo yaho nga u fhambana. Ngeletshedzo ine a vha nayo kha vhaswa ndi ifhio? Ngeletshedzo ine nda vha nayo ndi ya uri ni dzule ni tshi ni tshi ḓi ḓivha mani. Ndi vhona unga kha zwithu zwinzhi wa ḓa miss Pay zwa ndeme ndi u ḓi ḓivha na u ḓivha ende na u pfhesesa zwine na kho ṱoḓa .
na, Zwine na khou ṱoḓa. Eh, eh, zwine na khou ṱoḓa thank you ngauri zwithu zwinzhi ni nga ḓi ṱangana nazwo shangoni khamusi kha vhangana khamusi kha mashaka khamusi mushumoni mara muthu a tshi ḓiḓivhayi ndi vhona unga u a kona u kunda zwithu zwinzhi mm. so ndi nga dovha hafhu nda ri kha vha ḓifunge kha vha ḓiimisele kha tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha khou ita tshone hu pfunzo hu bindu kha vha ḓifunge vha ḓiimisele ende vha shume vha khou shumela vhumatshelo havho uri u kone u naka u kone u vha vhuḓi kha musi ri sathu vala ino mbekanyamushumo vhunzhi ha vhaswa musi vha tshi lavhelesa zwine ene a ita zwone ndi zwiṅwe zwa zwine muthu u a ḓi kona u zwi ita a ḓi ri hai nṋe thi khou ita zwa tshikolo ndi khou ita zwone ngauri kanzhisa vha vha tshi khou lavhelesa mafhungo a dzi audishini kha ḓi ri vhudza zwa uri pfunzo ndi ya ndeme hani kha muswa muṅwe na muṅwe o no khou tshila wa musalauno Ee pfhunzo ndi a ndeme phande pfhunzo ndi ya ndeme nga maanḓa habe na zwino a si uri ndi nga ri ai a thi khou ita hezwiḽani ndi khou ita zwa T_V ngauri zwa T_V ni zwi shavha na henefha ri khou tshi ṱoḓa tshikolo tshi khou ṱoḓea tshikolo na henefha you know so ahuna uri ni ḓo tshi shavha tshikolo nṋe ndi khou ri kha vha dzhene tshikolo tshikolo ndi tsha ndeme nga maanḓa nahone. kha heyi industry yashu ye zwithu zwi a ṱavhanya u shanduka nga maanḓa ṋamusi ndi mulisa na miss p ndi 2025 nga ḓiri 2027 ha vha ho no dzhena rabelani na na muṅwevho u konfesa mm. so ni na pfunzo yaṋu na zwi ḓivha uri na musi hezwi zwi si tsha tshimbulai kana ndi si tsha ṱoḓa u zwi itai eh, ni a kona u ita zwiṅwe mm. so mini kana mini vhathu kha vha dzule kha pfunzo dzavho pfunzo ndi ya ndeme nga maanḓa nga u tou pfufhifhadza zwileludzi zwa vhudavhidzani zwone zwi khou kwama kutshilele kwashu kwa ḓuvha na ḓuvha sa vhaswa nga nḓila okay ndi mulisa mudau underscore hoṱhe kha mbudzo uri zwi khou ri kwama kutshilele kwashu kwa ḓuvha na ḓuvha nga nḓila ḓe ai nṋe ndi khou ri nṋe ndi khou ri khou vhudza ai mara ro namba ra muwana na hanefho ro namba ra muwana ro namba ra muwana ende ndi khou vhusa mbuso nga nṱhani ya uri thi amba mafhungo uri vhaswa kha vha ḓifulufhe tshiṅwe tshithu tshine tsha khou ita uri sa ḓifulufhele ndi zwileludzi zwa vhudavhidzani Mm, na mutsiko ri hafhaḽa Mm, mm. Eh, eish, zwone zwone zwi hone fhedzi and a si zwithu zwine zwi khou ḓo ṱuwa Eh, social media has taken the world by storm and eh, ndi zwa ndeme uri na iwe u miss p wo dzula hayani u zwi ḓivhe uri zwine wa khou vhona zwone hafhaḽani a si ngoho tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe no bvisa mm. so ni songo vhuya na ḓipanga kha mutsiko une a hu ngo tea ni songo vhuya na pfa ni khou ḓidina muṅwe na muṅwe kha ite zwawe nga tshifhinga tshawe a soko mm. vhuya a ḓi panga kha mutsiko no khou ri mini fhedzi ai ya dovha ya thusa futhi social media ngori na mishumo i khou ḓi wanala na ngei na riṋe ro rali vhane ra vha na mabindu ra kona u posa mabindu ashu henefhaḽa muthu wa kona u ḓa kana u venḓa kana u piṱori kana u gai u a kona uri fhedzi a ri mesedzhi kha D_M a humbele u order a order zwithu zwawe zwi swike so i a thusa social media. ya dovha ya vha na problem mm, so ndi nga to ri muthu u tea u ḓivha uri u khou tou i shumisa hani kana u khou i mm. tamba tambisa hani mm.
mulisa ndi khou livhuwesa nga maanḓa usukaaamadekwanaamusi a vhe na madekwana vhuḓithera oh, thank you livhuwa nṋe ah.
kezo mnditshiniso wa phalaphala fm azwi na mbekanyamushumo yashu ya namusi ka laborari yo tshimbila nga u to rali ndi tshi tamo livhuwa vhathu vhoṱhe vho thetshelesao ndifho ndifho hone vha vha hone nṋe ri khou livhuwa nga maanḓa vhone vha tshi tikedza ino mbekanyamushumo na tshiṱitshi tsha phalaphala fm musi nṋe ndi tshi takuwa hafha hai a huna nga iṅwe nḓila ri khou mafhungo ne awara ya vhuṱahe ha tevhela mbekanyamushumo ri adzedzane vha khou ḓiselwa nga blue monkey u bva kha miss p mveledzi tshiṱa gol na lupenyo ngei mitshinini a ḓovha matekwa na vhuḓi a ah.
ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa na miss p kha phalaphala fm